Үтүө күнүнэн! Үйэ чиэппэрэ анараа өттүгэр Сахабыт сиригэр Ийэ күнүн бэлиэтиир үгэс олохтонуоҕуттан алтынньы ый үһүс өрөбүлүгэр биһиги туох баар ийэлэрбитин чэстиибит уонна кинилэргэ махтал тылларбытын тириэрдэбит. Хас биирдиибитигэр саамай чугастан чугас күндү киһибит ийэбит буолар. Ийэ күн сирин сырдыгынан сыдьаайар, олохпут инникитин түстүүр, омукпут ахсаанын элбэтэр аналлаах. Ийэ амарах санаатынан, эйэҕэс майгытынан дьиэ кэргэнин араҥаччылыыр уонна оҕолорун бүөбэйдиир иһи туспутугар кыһыллар киһим буолар. Дьаархан нэһилиэгэр 532 киһи олорор. Олортон дьахтара 206 алта герой ийэлэрдээхпит. Ону тэҥэ холобур оҥостор элбэх оҕолоох ыалларбыт уон аҕыстар, үс оҕолоох тоҕустар, түөрт оҕолоох тоҕустар уонна биэс оҕолоох биир дьиэ кэргэн баар. Икки тыһыынча сүүрбэ сылга үс оҕо күн сирин көрдө. Ийэ ыал туллар тутааҕа биэрибитигэр элбэх оҕолоох эдэр ыалларбытын сирсиһиннэриэхпит. Биһитин кытта бииргэ буолун! Дьон үрдүк Бастакы элбэх оҕолоох эдэр ыалларбытыгар Тимофеевтарга номнуо ыалдьыттыы кэллибит. Чэ тирэххэй. Бу курдук наһаа үчүгэй ааннаах биһитини көрсөллөр.

Билигин бу дьиэ кэргэн аҕа баһылыга Петр бэйэтин дьиэ кэргэнин билсиһиннэриэҕэ. Чөтүөкүнүнэн биһигитин эппиэттэр дьиэ кэргэттэрэ кэтэһииччэ уон һэт таһыллаахха ыал буолбуппут. Түөрт оҕолоохпут. Кэргэн Вероника Викторовна оскуолаҕа учууталлыыр, учуутала. Билигин олоххо олорор. Улахан уолбут Алеша оскуола тэрийэрин сылдьар. Оттон бу орто кыыс Василина оскуолаҕа үһүс кылааска үөрэнэр. Оттон бу Настя десят уһуйаан иитиллээччитэ уонна кыра уолбут Айтал биир саастаах. Мамина. Табу диэбитин икки тыһыынча уон сыллаахха бэйэбит проектарын тутуппуппут проект буллаҕына тобу

Фотопечать иилиибит тула көмөлөөн санабыт, дьоннор кэлэн накааскаларını дьонуман оҥотторон печататалыыр. Онон Дьаархан нэһилиэктэрэ кэлэн бу дьиэкэр дьиэкэргиттэрин кэлэн хаартыска печаттердиэхпитин сөп, кинилэр эмиэ үлэлэрин таһынан маннык дьарыгыраллар эбит.

Туох сүбэни биэриэҥитэй эдэрийэлэргэ? Чаһайын өттүгэр бугуруот олордобут, үүнээй олордобут. Барыта бэп доҕору туттан ас, астанан, ибиэһи, овощи, огурсу, помидор, бөкүлэ, моркуоп үүннэрэн онон аһылыктанабыт таһынан ото ити

Элбэх баран бары били оҕо күнүгэр оҕо күнүгэр оҕо көмүскэлин күнүгэр баран покорхан кэлэбит сир астыттырым эбэ биир кэһэрдээччибит Билигин ыал улахан уола Алеша бэйэтэ үөрэх чааһын урат үөрэхтээхиттэн ураты туох дьарыктааххыный баһаалыста кэпсээ, туох сөбүлээн дьарыктанарга. Үөра кэнниттэн буоллаҕына туохха одун инкен ансамблыгар сылдьабын. Уонна ону таһынан бэйэ муһанарбын мигин сөбүлүүбүт. Араас олимпиадаларга кыттан кэлбитим. Технология олимпиадатыгар кыттан

оҕолорбун